The Hakha Times online thong chimnak in kan in don than hna. Tuzan thong ka chim ding mi hi October ni hlei riat zan lei similam pathum tiang kan thai kho tok thong an rak salai. CNA CNDF CDF ni Tala SAC moto pakwa an ro piak than adi lak palhei ruk an ro piak chang hna. Nizan October ni hleisarih lioah CNA CNDF CDF nih Falam peng Ṭal khua pawngah sac motor pakua an hrawhpiak ṭhan hna i October ni hleili lioah motor pasarih an rak hrawhpiakmi hna he a dihlak pahlei ruk hrawhpiak an si cang tiah kan theih. Hi sac ralkap pawl hi mawṭaw sawmrukhrawng he Falam in Hakha lei ah a kalmi an si i CNA, CNDF, CDF nih Ṭal khua pawng ah an erhtonh hna i Hakha lei zong lan kho lo, Falam lei zong kir kho loin an hren hna tiah kan theih. Hi Ṭal pawng kahdohnak ah sac ralkap aa hliammi le a thimi an tam cang nain CNA, CNDF le CDF lei nih phunglut in cathanh an chuah rih lo tiah kan theih. Nihin October ni hleiriat zing Hakha ah COVID-19 in mizaw pahnih an thi ṭhan. Pu Kep Tu kum sawmsarih le kum riat le Pi Sung Pen kum sawmruk le kum sarih hna cu COVID-19 zawtnak in Hakha Kherson Hall ah thlopbul an si i nihin October ni hleiriat zingka ah mual an liam tiah kan theih. Hakha khua ah COVID-19 zawtnak zor lei a panh lo caah October ni hlei nga thawk in atu hi lockdown an chiah cuahmah i zerhnih chung an chiah lai tiah kan theih. Hakha peng Zathal khua ah a ruang hngalh loin Pu Ceu Thang inn a kaang. Nizan October ni hlei sarih, zanlei sumilam pathum le cheu hrawng ah Hakha peng Zathal khua ah Pu Ceu Thang inn a ruang hngalh loin a kaang tiah kan theih. Pu Ceu Thang inn cu a ciam dih. Innpa tu cu a tlaih manh lo. Zeiruang ah dah a kangh ti hi fiang in kan hngal kho lo tiah khuami pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Min Aung Hlaing te pawl kong ah R2P Executive Director Simon Adam nih hitihin a chim. Sualnak ngei lo rammi a hrem i a that cuahmahmi sac bawi pipi an kalnak ding hi Asian Summit meeting hmunhma a si bak lo. Cikcin he thonginn tu hi annih pawl kalnak ding hmunhma a si deuh tiah Responsibility to Protect R2P in Executive Director Simon Adam nih a Twitter cahmai ah a ṭial. Wingmo ah sac ralkap nupi le pawl an pasal le nih an hmatmi bom an ilamh sual minung pathum an thi, minung pahnih an i hliam. October ni hlei sarih Kachin ramkulh Michina peng Wangmo ah sac ralkap pawl nih an dohmi bom cu an nupile nih an ilamh sual i minung pathum an thi, minung pahnih an i hliam. An sakhan pawngah an pasal le nih an dohmi bom cu an nupile nih an ilamh sual i a thimi he aa hliammi he an um hi a si i aa hliammi pahnih cu si-inn ah an tlikpi hna tiah kan theih. Min Aung Hlaing Asian Summit kai lo ding an biachahmi sac phu ramdang lei minister nih a dohkalh. Asian chungtel ramdang lei minister hna nih tutan Asian Summit meeting ah Min Aung Hlaing i tel hlah seh tiah an biachahmi sac phu ramdang lei minister Wana Aung Lwin nih a dohkalh tiah October ni hleiruk ah sac phu nih an thanh chin. Men awng hlai tel lo ding nan biachahmi cu fakpi in ka doh kalh. Hi nan biachahmi hi Asian ca ṭhatlonak lawng a chuahpi lai tiah Wana Aung Lwin nih nizan ah tuahmi Asian upa lakhruak meeting ah a ti hna tiah SAC Phu TV nih a chim tiah BBC nih a ṭial. Mitlau kong bawmhhalnak le thawngthanhnak Thantlang peng Khuabung khuami Hakha khuahelnak lam ah a ummi Pi Iangnak Bawi Cin Thang nu kum sawm nga le kum riat cu October ni hleiruk chun sumilam hrawng ah a lennak in a tlau i nihin October ni hleiriat tiang ah inn a hlam lo caah chungkhar nih lungrethei in an kawl tiah kan theih. Amah hi thinlung lei a dam lo tukmi a si. Nan inn pawng khualak le nan dum chung tibantuk ah nan hmuh sual ahcun 09 456 571 672 ah nan kan pehtlaihnak lai zaangfah kan in awl hna tiah chungkhar lei nih The Hakha Times in thawng an thanh. Tuzan The Hakha Times online thawngchimnak he vial in kan rak ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ral le rai lakin nan za te himbom cio hram u.